Moien an häerzlech wëllkomm bei engem weidere Let's Play DayZ. Mat um Start sinn de Jeff. Salut. An de Ben.
Salut.
A meng Wéinegkeet. Haut hu mer ons virgeholl mol déi bësse méi grouss a verstoppte Military Base ze huelen, bësse kucken ob mer gudde Loot fannen an esou. Wéi der gesinn, wéi der gesitt huet sech eis Ausrüstung zimmlech verännert, mä bon dat soll net um Spillspaass manneren. Majo dann, da leeë mer mol lass. Also ech géing soen Du kéints Hëllef bleiwen, ech weess net, ech sinn mer net sécher. Also wann ech e bëssel géings riwwer leen, da kéinte mir ons erof maachen. Ah jo, ech ginn dann emol riwwer, keng Angscht. Oder op deen anere Bierg, do si vläicht net esou vill Spiller. Ma nee, mir ginn dann hei ënnert der Mauer erduerch, do sinn ech och schonn duerchgaangen.
Mee gutt, hei gesinn ech net vill. Ma ja, ech giff och soen, vläicht déi aner Säit, nee?
Hei ass en, de Dingens hei an der Kasär. Sou, do ënnen ass schonn déi éischt Kasär. Moment, ech gi se, warte mol, Moment, ech gi se eppes erofsetzen bei mengen Konfiguratiounen, dass eppes ganz séiers, ma dass wéinst den, well de Video scho rem ruckelt, mais bon, probéiere mer et mol an de Griff. Wou war dat lo? Bei Textures en bleu, da je. Okay Jungs, hei leeft en Zombie erop. Ja, scheiß Bei iech erop an de Bësch. Ja, du muss den. Probéier mal so ze spillen. Ech leien hei uewen, ech. Oh, fuck, fuck, fuck. Zombie. Scheiß, Mann. Wat ass? Laf.
Zombie. Zombie, ja.
Oh, deng Axt. Blüde schon.
Se hat mech schon dräimal getraff. Ah, leeft bei dech. Schon gesot, leeft en Zombie erop.

Krass man Boah ass awer näischt Well eng Magnum
muss fir engem Féier ze fannen
ah, Da gi dach du ran dat du kann net sinn Wat ass dat do?
Ech versti dat net gell, soubal ech mat dem Fraps do ophuelen fänkt alles u mat ruckelen. Keng Ahnung firwat, déi komesch. Vläicht läit et och um Skype, ech hu keng Ahnung mee op jidde Fall ech zéien einfach elo sou duerch a fäerdeg. Vläicht läit et och um Spill, dat weess een net. Bon, gi mer weider.

Okay, da seid nach ziemlech roueg hei aus onse Seit.
Sinn och lo net sou vill Spiller um Server, mee bon et kann alt emmer sinn, et wees een nie wat leeft.
Laaft dir grad Richtung Hënneschbarack? Jo jo jo, mir lafe grad an déi Hënneschbarack. Do sinn d'Dieren op, do sinn d'Dieren op, da maache mer gemittlech.
Ass fräi. Ass fräi.
Oh mäi Gott, ech wëll net rëm stierwen, wann ech gleeft. Ech mer grad esou vill Méi ginn, fir déi M4 hei ze fannen. Bon, gé, ech ginn eng Kéier waarden. Bleiw eng Kéier do stoen, Har, Mike, Chef. Ech ginn eng Kéier eppes kucken hei. Deen hei, ob hei d'Dier op ass? Nee, d'Dier hei ass nach zou awer. Ech mech scho gewonnert, hei feele jo awer e puer Zombien.
Server hopper bestemmt. Ah ech wees net, deen hat déi baussems Dier net opgemaach. Komm mat Jeff, mir ginn eppes aneres kucken, dobanne läit jo sécher näischt, mir kommen enker mat. Mir ginn, oder Ben komm du mol rof geréckt, nogeréckt, mir gi rop déi aner Bud do kucken ob en do ass oder ob en do schonn duerchgaangen ass. Ok.
Jo. Huel mol d'Scène no, d'Spidol an d'Déngens sech, well do fënnt de Jeff souwisou keng M4. Elo net méi.
Nee, am Bürosgebai an am Spidol fënns souwisou keng M4. Dat steet fest. Jo, et deet mer leed, wann d'Géigend net esou schéin ausgesäit wéi an anere Videoen, mee bon, et ass, ech maachen et jo wéinst de Frames. Sou.
Oh, dat ass nach schéi genuch. Ja, bei mir ass d'Problem, ech hunn d'Säil relativ erof gesat. Dat ass net grad esou. Also hei sinn d'Dieren och op. Also schéin oppassen. Entweder ass een hei duerch an en ass scho fort.
Si si grad hannert dem Gebai? Jo, jo, mir si grad ronderëm gaangen. Ma kuck dir déi do. Hei sinn iwwerall d'Dieren op.

Hol alles mat. Hei läit 7 komm, hei läit nach och Munitioun och fir dech. Hol mat.
Ben. Bon, ech géing soen, wa mer alles ronderëm hei, mir ginn elo erop nach bei déi Barack kucken, wa mer déi clearen, da gi mer emol an d'Spidol kucke fir Medikamenter a sou Saachen.
Da géi fir d'éischt an d'Spidol.
Ja?
Da brauche mer net méi erofzekommen. Ok, alles.
Sech schon wéi fir ruf.
Jo. Was du dat dee wo dann am Bësch trëppelt? Ja, ja. Okay. Ah, Ich guck mal ewer net dass den Laden dran ass. Nee, nee, nee, ëss mal.
Kann sech ja nie sicher genug sinn.
Du hast alt recht.

Ech kucken fir se mol rauszeschneiden herno.
Also d'Dir am Spidol ass nach zou, déi riets? Jo.
Jo. Sou ass se direkt fäerdeg, Chef. Yes.
Sou ass se fäerdeg.

Ech gleewe kaum, dass de Server op a war. Soss wären net déi eng Barack zou, déi aner zwou op. Well déi loossen och net déi Dieren opstoen. Esou blöd sinn déi déi och net. Déi gi guer net aus den Haiser eraus, mengen ech. Dann hei absolut guer näischt. Soll ech mol bis d'Trap eropkucken, Jeff, okay? Mhm.

Maja.
Ech hu mol Bandage mat an. Sou wéi en IV Starter kritt. Ja dat kann ee mat hunn.
Mee de Rescht kann ech alles leie loossen. IV Start Kit, do hunn ech mat, zack. Bon, jo, dann ass déi och nach zou vum
Déngen.
Mee beim Bürosgebai war e sécher net, well soss géing een Zombie net fir dru stoen. Dat doten, dat war een, dee war net mat Waffen aus.
So, ech sinn elo nom Daach, gell Ben? Falls de mir ee gesäis eriwwer erauskucken. Äh, ech hunn de Bam virum Daach. Ech gesi just ënnen d'Entrée. Hei läit nach eng Bandage um Buedem.
Ah, dee soll ophalen mat stöhnen.
Bass färdeg Chef?
Majo hei owe schéngt
alles kloer ze sinn. Ech hun nach eng Kéier an d'Dingensgebai gekuckt, an d'Bürosgebai oder d'Klinik, keng Ahnung waat et ass. Bah komm gi mer bis eriwwer, ech wëll hei eraus erem ofgemurkst ginn.

Och wann der net vill si, mee bon, et geet mer jo drëms Spaass ze hunn an Äech ze weisen sou. Mee et ass alt net ëmmer Action am Spill, do kënnt nach en Zombie gelaf, begéinen och net ëmmer esou vill Leit, mee bon, et geet jo drëm ze iwwerliewen, net nëmmen ëm Action. Hutt Dir grad geschoss?
Ech hu geschoss, ech hu geschoss. Okay.
Mat der M4. M4 geschoss, jo. Ech hunn awer Schalldämpfer drop, wéi héiers du deen? Ech hunn eppes hei erophéieren.
Jo, dee geet nach ëmmer net richteg.
Et ass och damaged. Dat huet sech sou unhéieren wéi wann hei geschoss gi wier, mee bon. Bon, halt d'Aen op. Ech gi rop, Jeff, hal du ënnen a mar gi duerno mol duerchkucken.
Mee de Problem ass, wann e laanscht mech leeft, dann héiert e mech.
Wéi dann héiert en dech? Ma mäi Männche stöhnt nach ëmmer. Jo, stöhnt ja net déi ganze Zäit.
Awer all Minutt mol eng Kéier.
Ech mengen einfach Monet vill interessant ass. Dat eenzeg interessant wat Schein dem dobei fënns, dass heinst du eng Mou sinn, awer och net méi. Oh jo, ass net vill wierklech cooles dran. Hei ass eng Batterie.
Mee denkt drun, wann der däers Epinephrine do fannt, oder wéi et och ëmmer heescht, dat onbedéngt mathëllef, falls dat Game sech d'Bee brécht oder esou. Jo. Ech muss enke kucken hei wann iergendeen, also wann iergendeen wou de Video hei kuckt eng Ahnung huet wéi ech kéint meng Frames roof kréien, well ech weess selwer net, also de de Computer wou ech hunn ass relativ gutt mee ech weess net ob et um Spill läit, ob et um Fraps läit oder ob et vläicht och um Skype läit, ech hu keng Ahnung. Wann iergendeen do eng Idee huet oder esou da ka mer dat roueg an d'Commentairen schreiwen, dat wär e ganz feine Gest well ech wéilt gären anstänneg Videoen ophuelen wou net ruckelen.

Mach ging so mir treffen uns beim zweite Gate
Mal net dat echt me och net dat getroffen.
Nee, Respekt. Dat drëtt Gate, dat ganz zur lénkser Säit, wou mer ons d'lescht Kéier och getraff hunn.
Bei där Barack, mengs de? Jo, wou d'Barack eropgeet. Ma do beim, bei der Barack treffe mer eis. Huele mer et vun zwou Säiten an Ugrëff. Do, wou d'Barack eropgeet? Mer si lo direkt scho bei der Barack hei, jo. Ass dat déi, wou mer virdru waren? Nee, nee, nee, nee. Ass dat déi aner?
Déi e bësse méi ëstlech. Okay, ma wéi gesäit et do aus?

Wéi?
Schlein op der anerer Seit. Äh, ech meng bannen sinn Dieren nach zou. Da sinn Dieren nach zou. Ech mo vun der anerer Seit kucken, net dass nach een do banne sëtzt oder sou. Nach du. Verschanze mech mal hei. Nee, hei gesäit et propper bannen dran aus. Wann Chance hues, läit souguer eng M4 bannen dran. So, ech gi ran. Jo.
Komm, komm du dir am Ahalen, ech ginn duerch sichen. Ey, wat muss dat fir Gefill sinn, wann du banne stees an guckt ee vu baussems ran an du denks am éischte Moment, oh fuck, gell, so Merd. Ah, ech hun eng Béchs Tuner, e Weapon Cleaning Kit. Am One. A beim neie Patch gëtt och deng Waff nëmme erof gewäert wann sche en One Weapon Cleaning Kit hëlls. Dat ass gutt. Ass dat do Hunter Pants? Nee merci. Ah ech awer ech mengen et gesäit schlecht fir dech aus. Wat läit do uewen drop? Nee. Vläicht an der Dusch nach, wa mer ganz vill Chance hunn. Mer stoule op. Fir datt elo de Jeff hu stönen héieren, hunn awer de Ben hunn ech bis hei nach stönen héieren. So, ech hu lo grad net gestönt. Nee, hei läit näischt, Jeff. Bon, mir kënnen ons ewech maachen, Richtung Selene. Ok.
Wou? Komm, mer treffen ons hanner der Barack an da gi mer iwwert d'Strooss. Hei, kommt, kommt elo.

Ass dach wonnerschéi sou en Spaziergang am Wald, wonnerschéin. De Benny gesäit e bëssen aus wéi Fransous, franséisch Arméi.
Pass op, e gräift schonn zu enger Baguette un.
Jacques le français. Jo, mir kennen jo all gutt de Fransousen hir Verteidegungsstellung, d'Been an de Grapp a wech lafen. Jo, de Benny sténkt schonn erëm richteg gutt. Bon, ech wandere lo e bëssen. Wéi da?
Fir méi cool auszegesinn, oder wéi? Oh, ja. Oh, oh. Ah, komm, man, dat och so ganz cool. Oh, mäi leeft lo. Fir wat leeft mäi? Das Shift drécken. Ah, wow, ech sinn, ech sinn de coole Schwaarzen aus der Grupp. Kuck no lénks, eng cool no riets kucken. Ecke so de mëttlere Fanger fir de Chef weisen. Spaß.
Sou, mol bis han de Bësch gelaf an da geet et Richtung, ah do kënnt nach dat klengt Duerf do virdrun, nee?
Jo. Also ganz ehrlech, ech brauch näischt ze friessen, ech hu méi wéi genuch, Schon. gell? Jo, Ech bal war am Busch. Fong just äh, Pristine Scope an So, lo gläich mol eppes ze iessen.
dat si Komm, ech iessen elo mol Da komm, mer eppes. klacken ze mol ierfort. Nee, waart, komm, gi, komm bëssen méi zréck hei nach.
grad e geschoss nee geschoss ja dat kann sinn an der hängt äh. un kleng an tech gedréckt ha la kann uns an du verstoppen an nie an nie drink
tro so dat wie séier fir dem feier äh, dingens optik sind die zoom oder net schmeien net

Kann man jo teilen wéi Jesus es tat, und er teilte die Munition.
Jo jo, de Jesus, he? Und er sprach zu seinen Soldaten, Lasst uns Jagd auf andere Überlebende machen.

Oh, mir dat kannst du einfach net soe Ben. Ma irgendwie hunn ech so eng Infinite Can Tuna. Ech kann iessen. Oh nee, sos verschwonnt, das gut. So viel dozu. Ah, komm, stopf es rein. Ah, wéi stöhnt er herum so. Also ich hatte so Chance, ich hatte zwei Stück von Chef. Ist von einem Mattwillen. Ja, das geht aber nicht. Wenn ich, aus dem, wenn ich mich aus dem Server auslogge mit der Waffe in der Hand, dann ist nichts mehr do.

Läit do. Do wou de Ben seng och läit. Ben, deng Munitioun läit hei, déi waart op dech. Ech hu keng Plaz méi.
Wéi du hues keng Plaz méi? Da huelen ech déi erëm mat. Putain, déi Munitioun taucht iergendwéi net op, gell? Dach, déi taucht op. Gëff hir e bëssi Zäit. Ass emmer net all Gei ofgemurkst ginn hei ënnen.
Ass gi mengen Aarbechter Munitioun. Ah, do ass se.
Has de 30 Schëssen oder wéi?
Ja. Da waart, ech lueden nach séier mäi Magazin hei no. Sou, ech sinn dat elo, keng Angscht. Oh, wien huet nogelueden?
Wie war dat? Wie war dat, So, bitte? zack.
Ma ech si prett fir weider. Jo, ech och. Ma da kann ech dann an d'nächst Duerf an da gi mer vun do aus Richtung Zelenogorsk. An der Mod eng Heise bekämpft de Staat. An der Standalone bei nie Mënster.
Die kleine Koppel, du hast da kein, du hast kein mega Vue lo vun do. Das ich gesehen vun hannen an d'Gebäi ran.
Vu vun der Koppel do ewen? Hanne lenks, ja. Aus westlicher Seite. Ah, okay. ah, ah, hei ass och de Schapp, wo man de Jeff rausgedréckt hatten.

Ma mir sinn um Wee bei de Buer.
Schlech gesinn. Ma komm einfach mat, well mir ginn nëmmen an de Buer an dann ass gutt. So, ma ech ging och so, wann mer lo. Ah, da komm ech dann mal her hannert dat Haus. Da machen wir klein Folgenpäuschen hei an dann geht doch um direkt weiter. Wo se an run do. Ah, schön.
Ma da ging es so bis zur nächster Folge an. Schéin Owend nach oder schéine Mëtte, je nodeem wéini der kuckt ne. Ciao. Salut.